Helo Mister Mathias sydd fan hyn ac mae'n boeth iawn. Ac beth fi'n mynd i wneud heddi yw dangos chi sut i, ie, yeah, chi'n gallu gweld, clic, sut i ddefnyddio yr er sgrin gwyrdd yn Adobe uh, Premiere Pro. So, off a ni de. Oce, okay, peth cyntaf mae angen wneud yw dod â'r fideo mewn. So, chi'n gweld y fideo hyn fan hyn, hwn yw'r fideo hyn fan hyn. So, fi'n mynd i dod â fe mewn i fanna. Ocê, ac yy change sequence settings, so ma' hwn mynd i fod yn iawn. Ocê, so ma' hwnna nawr ar y dachrau, a chi gallu gweld, os fi'n mynd trwyddo fe, dyna be sy gyda ni. Ocê. Nawr, beth dwi isie gwneud yw mynd trwyddo hwn ac amser i fi yn clicio bysedd fi, Ie, tua fan hyn. Yym, beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd ar y yr teclyn hyn. O, yr razor blade yw e. Clico fan'na. So fi 'di snipo fe fan'na. Ocê, so dyna ble yym mae yr magic yn mynd i ddigwydd. So beth fi'n mynd i wneud nawr, fi yn clicio fan hyn, dewis y select tool, fi'n symud hwnna lan un, achos dwi isie hwn fod tu ôl yr yy tu ôl. So mi roid yr see effect i download o hwn yn barod. Ti'n gweld fan hyn, a gallai roed hwnna fyna. OK, fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, y problem chi'n gallu gweld fan hyn yn syth i'w siw bod, um, mae hwn tu fas yr gwyrdd. So, fi'n mynd i colli'r clic na, Ac ond, wel, dyna ni. Ni ddim wedi bod yn berffaith ar hynny. So, beth mae angen i ni wneud nawr? Ar y dar yma, mae angen i fi cael gwared a popeth arall. Nawr, i wneud hyn, dwi yn mynd lawr fan hyn i, i effects ac uh, dewis effects. A beth mae angen i ni wneud yw tipio mewn Ch'mod ma' crop tool 'da fi lawr fan 'yn a beth dwi'n neud dwi'n symud e mewn i fan hyn, oce? Nawr reit ar y top fan hyn, ma' gyda ni yy effects, nes i agor fan 'i ar effects, a ffordd cyflym o neud 'na yw gwasgu shift saith, oce, gwasgu shift saith. Dyna fe. Agor fyny. A'r FX controls. Ie, yeah, FX controls dwi se. Ac beth fi'n mynd nawr, mynd lawr i crop. So, fi'n gwybod mynd lawr i crop. Ac beth fi'n mynd i wneud ydy just dewis. Chi weld y left a right. So, fi wedi just symud hwnna. A gobeithio, whoops, a daisy. Traw fan hyn. Ac wedyn, chi'n gallu gweld, fi'n gallu symud hwnna. Ie, yeah, fi'n hapus gyda hwnna. Ac wedyn, fi'n mynd i'r un peth gyda'r top na, jyst clico hwnna, tynnu fe lawr bach. Yey! Clico ar y right, eto, tynnu fe draw bach. Fi sy'n cael fwy o fi'n mewn fan hyn nawr. Ac wedyn, Nes i cael bach o nghorffu off e, so a symud lan fan hyn. Yay, gwd, fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, beth fi'n gallu neud wedyn i fi jyst yn mynd symud hwn draw... Wps, na, na, na, na, na. Oce, fi'n mynd i clicio hwnna, mae'r crop tool wedi cael ei wneud. Uh, a beth mae angen fi wneud nawr yw cael yr, um, yr ultra. Yr ultra. Ultra key maen nhw'n galw fe. Chi'n gweld hwnna? Mae ultra key gyda ni. A fi'n rhoi'r ultra key ar hwn nawr hefyd. Nawr, chi'n gallu gweld wedyn ar yr effects control panel fanna nawr. Dwi yn... Um, mae crop gyda fi a chi'n gallu gweld fan hyn key colour. Nawr key colour yw gwyrdd fan hyn. So fi'n clicio ar y gwyrdd Allu gweld ma' fi'n ca'l gwared o'r cefndir i gyd. Nawr dyw e ddim yn perffeth so gallai symud lawr tamaid bach i yr martin fan 'yn a be' fi yn gallu gwneud ydi jyst ar y yr effects control panel fan 'na nawr dwi yn ma' crop gyda fi a chi 'llu gwel' fan 'yn key colour nawr key colour yw gwyrdd fan 'yn So fi'n clico ar y gwyrdd, a chi gweld mae'n mynd yn gwared o'r cefndir i gyd. Nawr, dyw e ddim yn perffaith, so gallai symud lawr tamaid bach i yr matin fan hyn, a beth fi yn gallu gwneud ydy jyst falle chwarae gwmpas gyda fe Os fi'n gallu gwared o... hmm? Gwared o fwy. Ok, cael gwared o fwy. A dyma pam mae'n eitha pwysig bod gyda chi y gwyrdd perffaith, achos os mae gwyrdd perffaith gyda chi, mae'n mynd i fod yn iawn. A pedestal, ma' hwnna'n mynd... O! Ie, chi'n gweld, ma' pedestal 'na wedi cael gwared o hwnna. So ma' raid i chi chware o gwmpas gyda'r tolerances i ni gyd. Yym mas o mat clean up wel beth ma' hwn yn myn' i neud? Ie wel fi'n hapus gyda wnna. So chi gyd yn gweld fi fan hyn nawr os fi'n clico ar yy ar yr opsiwn hyn fi jyst yn myn' i symud fy hunan i'r cornel ac wedyn fi'n myn' i symud hwnna reit yn fwy. So nawr, chi'n gallu gweld, fi draw fan hyn, ac wedyn mynd bang. Nawr, beth fi yn gallu gwneud hefyd yw defnyddio yym gwefannau eraill hefyd. So fi yn mynd i jyst... Pause o hwn am eiliad. Wel, na, fi ddim yn mynd i. Fi, fi, fi, fi, fi yn syth nawr at y wefan i fe. So, gallai ni glico fan hyn ac uh, rhoi Google mewn a gallwch chi just teipio mewn www Google.com Ar Google.com beth fi'n mynd i wneud yw gwneud image search a fi'n gwneud image search o green screen effects. Cool. Mae lot o stwff yn hyn gyda ni. Uh, vector easy, okay. green screen. Okay. So, gallen ni mynd chwa, nôl i Pixabay eto nawr, a jyst dewis pethau. Okay. Ww, beth mae hwn yn edrych fel? Clic o'r hwn. Clic o'r eto, fe weld sut mae'n edrych. Yey! O, oh, fi'n hoffi hwnna. Beth fi'n ei wneud nawr? Fi'n mynd i lawrlwytho hwnna o Pixabay. Ok, mae hwn eisiau fod yn mynd i cymryd bach o amser, ond chi'n gweld, fi'n rhoi pob peth yn yr, yn, yn yr folder ble mae'r movie gyda fi fe. Save. Ok, so mae hwnna nawr yn y folder cywir gyda fi. Ac uh, mae angen gweld, os fi'n mynd nôl i'r Premiere Pro i weld. Um, ac os fi'n mynd i clico fan hyn, chi'n gweld Media Browser, um, oh, subscription, mae hwnna. Ac beth gallai ei wneud, gallai roed hwnna mewn i yna. Nawr dyma beth sy'n eitha diddorol gyda hwn nawr. Mae angen i chi jyst mynd i'r effects eto, ultra key, a mae hwn yn easy peasy nawr, chi jyst yn symud e draw i fyna. Okay. Ac wedyn, a lan fan hyn, chi'n gwybod ffeindio yr ultra key, a chi'n gwybod mae fe'n effects controls, clicio a jyst dewis e. Ac o beth sy'n digwydd wedyn, o'r magic, Wei! Oce, so mae hynna yn bach rhy uchel i fe, so clico fan hyn a clico hwnna, cael gweld os fi'n jyst symud e lawr i fyna. Oce, so, o, fi'n hoffi hwnna. Oce, dyna'r dyna effeith fi'n gallu cael. Ac beth arall gallen ni wneud? Chimod, ni ni sy'n ei bach o overkill nawr. So jyst yr effaith dwi s- ah, actually fi ddim yn gwybod beth ma' hwnna'n mynd i bod fel, ond yy dwi isie cael mwy o bethe, so gallai mynd nôl nawr i Pixel Bay a gallai neud green screen o you know ar green screen, ma' lot o stwff gyda ni. I fod yn onest gyda chi, chi jyst ddim rhaid os ma' s- un lliw yn y cefndir, gallech chi defnyddio hwnna. So, um, o, ydy hwn. Rhywbeth bach i fe. Ydy hwn yn mynd i fod yn dda. Gyn i fod. O, o, o! Ni'n mynd i ddefnyddio hwn ydy ni. So, ni'n mynd i gwasgu download nawr. Gwasgu download. Hwn lan to. Chi yn mynd i'r... Clicio fan hyn, mynd i'r media browser. Fel heart. Fi'n rhoi e mewn i fan'na. Chi wrth- fi'n rhoid e ar y top nawr, oce? Fi'n rhoid e ar y top. So, clic fan 'yn. Oce, chi 'llu ddim yn gallu gweld y cefndir. Uh, so, fan 'yn nawr, clico arno fe. Clico ar effects. Chi'n effects control. Chi jyst yn symud lawr wedyn nes i chi yn gweld yr Ultra Key. Ac os chi'n gallu gweld yr Ultra Key, os chi'n mynd gallu gweld yr Ultra Key, ie, yeah, Ultra Key, mae angen i ni roi yr Ultra Key ar y clip yma. I wedi nawr, mae'r controls gyda chi'n dawod lan, clico ar y pipette, clico ar y gwyrdd, bam. Oh. Dyna ni, mae hwnna'n gwrdd ie. So lla i clicio ar hwn. A falle byddai'n gwneud e bach yn fwy o seis. Clicio ar hwnna. Ei, o, o, fito pen fi'n perffaith fe. Um, go, go hwn fan hyn de. Clicio hwn. Subscribe to download. Gewn ni weld oes 'na rhywbeth ar Pixabay gallwn ni... yy o, Vector Easy. Fi 'di defnyddio Vector Easy. Gewn ni weld os mae Vector Easy yn gadarnhad. Nawr, mae rhain yn free. Um, fi 'di defnyddio fi unwaith, so falle Bydd e ddim yn gadael i lawr wrtho fe nawr. Free download, attribution required. So mae angen i ddweud i pobl os dwi wedi defnyddio fe o fan hyn, oce? Okay? Uh, oh, okay. Vector fire save. A dyna ni, yeah, mae'n easy peasy, mae'n easy peasy. Um, so vector fire, so ewn ni'n ôl i fan hyn nawr.

A chi'n gweld, fi ddim yn gallu gweld dim byd nawr, ond eto, fi jyst yn mynd i effects, yy yr alter key, os chi ddim yn, os dyw e ddim yna, jyst tipyn mewn alter key, fi'n symud e a rhoid e fan hyn, ac wedyn beth fi'n mynd i wneud, mynd lawr, dewis alter key, clico'r pipet, clico'r gwyrdd, A dyna ni. Oce. Oce. Da iawn. Anyway, os chi sut o mewn ac treial hwn, gallwch chi. Yy cofiwch ch'mod os chi'n neud yr effeithiau hyn ar yy ar y cwrs technoleg digidol fe gewch chi wrth gwrs yy fwy o clod a fwy o farcie yym ond dyna ni. Ac os 'ych chi'n 'llu creu yy pethe eich hunan ar cefndir gwerdd yym wel bydd bydd fwy o clod 'da chi. Ocê so peth nesa i neud nawr yw Ffeindio mas yr pe- ble ma' fe rŵan. Hwn yw e. Gewn ni weld e yn ôl fan hyn nawr i ffeindio mas ble ma' ma'r yy things fi. Dim hwnna yw e. O ife hwnna yw e? Gewn ni weld. Ie hwnna yw'r tân. Hwnna yw'r subscribe ife. So beth fi wedi wneud fi yn mynd i rhoi hwnna. Copio hwnna lan fan hyn. Ww, sy'n neis, symud i lan. Symud hwnna nôl fyna. A, ie. Dyle fe fod yn gwych. So, i glic hwnna. Symud hwnna lan nawr i... Yn hyn. Perffaith, perffaith, perffaith. Eniwe, cofiwch hoffi, cofiwch dweud sylw neu beth bynnag. Ac os chi eisiau dysgu mwy am Premiere Pro, cofiwch, gofynnwch i'n Miss Mathias.